Za hitantara aminareo zavatra nandalo tamin'ny namako zegny ary namako mihitsy niangavy za hoe ataovy video izy amizegny hitany besinimaro zegny satria zavatra nandalo tamin'ny namako ty maro be zany olo concerner na hoe olo nandalo- nandalo tamin'ny zavatra nandalo tamin'ny namako ty ary mbola maro koa zany amin'ny fotoagna misy antsika zao ty ny olo miaigny agnatin'ny zavatra nandalo tamin'ny namako ty. Zao zany le le izy, namako ty miasa no sady mipetraka andafy, izy manambady fa vadiny mipetraka Madagascar, de zareo zany mbola anatiny mikarakara taratasin'ny vadiny mba afahan'ny vadiny mande mipetraka andafy miaraka amin'ny namako, ka en attendant zany zareo zegny mbola manao karazana amour à distance raika andafy raika Madagascar de ny namako koa zany mamelogno sy miantoka ny rehetra rehetra ny vadiny io ohatra hoe resaka hofan-trano, jirama, bazary sy ny besoin rehetra rehetra ny vadiny io zany iantoha ny namako ka anisany anatin'ny condition ny fiaragnandreo zany. de tsy maintsy manao appel video na amin'ny messenger na amin'ny imo na amin'ny whatsapp amin'ny aligna aloha ny hatory avy eo amin'ny maraina koa zany tsy maintsy manao appel video alohan'ny mifoha miala ambony fandriagna fa amin'ny antoandro zay na dans la journée regny zany tsy tsy voafetra zay ny malalaka zany afaka manao appel na appel video. voilà de nandeha zay ny fotoagna nandeha fotoagna taty afara niova rano ora drakatra de lasa tsy naharaka manao appel video amy namako koa zany i vadina à Madagascar e, efa lasa manelanelagna andra de efa tous les deux jours tsy ohatran'ny taloha tsy maintsy manao isan'andro surtout amin'ny aligny zany de gaga zany namako ty sady lany fagnahy. namako ty zany e, qu'est-ce qui se passe hoy izy, nandinika i, nagnino vadiny zany niova, ary i namako ty koa zany lasa mijaly be zany izy mahita torimaso amin'ny alina, satria efa zatra maharegny feon'ny vadiny ary efa zatra mahita vadiny amin'ny appel video alohan'ny hatory amin'ny alina de lasa mijaly be zany izy mahita torimaso amin'ny alina. Dia nandeha ny fotoana nandeha ny fotoana an, nisy nisy olona zany quartier araiky amin'ny vadin'ny namako io, sady naman'ny namako io zany le olona io zany nandefa message tamin'ny namako, tamin'ny namako io zany hoe tandremo a hoy izy tamin'ny message io tao hoe fa vadinao ato mampiaraka, misy olona miaraka aminazy, misy sipa zany. de olona miaraka amin'ny vadin'ny namako io zany hoy hoy izy ilay olona nandefa message iny, miaraka mipetraka amin'ny trano izay trano iantaon'ilay namako, zay le message nazon'ny namako ty, hoy namako ty zany tsy haiko azony crise cardiaque, tomagny, nalahelo, de efa tsy nangataka fotoagna fa tonga de. Niaraka voavaky ny message izy fa nangala téléphone, ny téléphone vadiny tany zay namako, de nanontany izy nahazo ny vadiny tamin'ny téléphone de tonga de nanontany izy, ah hoy izy, ah j'ai compris hoy izy, zegny moa volagniny hoy namako io tamin'ny vadiny hoe mahatonga anao tato ho ato fa fa tsy maharaka manao appel vidéo efa tsy matetiky satria anao eo anao eo ao zegny efa miaraka amin'olo mampirafy za. misy sipa hoe izy namako ity zegny tamin'ny vadiny tonga de nivolagniny direct karaha zegny de namaly vadin'ny namako igny non za tsisy olo miaraka aminaka za tsisy sipa zany pardon nifamatra zany izy za tsisy sipa ato fa hoy vadin'ny namako ty. Nanao izy tamin'ny vadiny, mbola vahiny amin'ny toetry ny olona Madagascar ty. Maro olo jaloux aty, jaloux olo. Maro olo aty mafana fo olo. Maro be olona hoy i vadin'amo koa, malahelo mahita anao miantoko za, mahita anao mamelogno za io zany, de zareo zegny mamorona zavatra tsisy alefa aminao agny, hoy i vadin'amako ty zegny tamin'ny namako igny. De. Ah bon i namako ty. Ka ino fo basy antony i namako ty mba tonga anao niova fa tsy manao appel video surtout amin'ny aligny. Za ty i namako ty fa sahiragna tsy mahita torimaso amin'ny aligny efa zatra maregny feonao efa zatra mahita anao antsika magnano appel video i namako ty taminazy. De namaly koa zay vadinamako ty zay, ah hoy izy tsy ino izy io hoy izy fa problème ka ty maro fa za tsy efa ndeha hitaraigna aminao tsy ho ataonao magnararaotra anao hoy i vadinamako ty taminamako io. telefoniko izy misy problème batterie, batterie efa simba tsy matana charge surtout ka fa amina hariva fa maty tanteraka zany le telefoniko hoy izy vadin'ny namako iny, iny areko hoy izy problème batterie, avy eo koa vadin'ny namako koa zany hoe hitanao Madagascar aty tato ho ato delestage mare delestage ny jirama, courant tapaka isan'andro, efa tsy afaka mi-charge téléphone, téléphone jiaby zegny mi-décharge foana zegny satria euh, noho ny délestage ny jirama tapaka courant hoy vadin'ny namako fa telo vadin'ny namako réseau ato koa zegny tato ato izy magnajima mijaly réseau anao mampiditry crédit lany fo lany lany ho azy karaha io Tsisy zavatra vitanao e vadinamako e, zay ny problème-ko ato ka mahatonga za hoy izy fa tsy fa tsy afaka magnano appel vidéo isan'andro io fa tsy hoe ataon'olo misy sipa zegny, ah d'accord hoy i namako ty zegny ma s'ty ya mazava aminakahy hoy namako ty, bon zegny tsy problème hoy izy fa vahako problème jiaby ty zahavantsika solution volagnin'i namako ty, problème zegny amareo anao hoy namako ty tamin'ny vadiny andefasako vôla, vôla hividiananao téléphone vaovao. amzegny anao tsy ho hisy problème batterie intsony, ny namako io, avy eo koa vola ividiananao plaque solaire miaraka amin'ny power bank, power bank zegny ilay batterie externe ahafahanao zany mi-charge téléphone rehefa misy délestage ny jirama, koa fa tapaka zany courant anao mba efa misy plaque solaire, misy power bank afahanao mi-charge téléphone. hoy namako ty tam vany avy eo koa zany izy mividy any koa ah non magnanaova abonnement koa zany anao mampidrika box wifi amizay anao tsisy problème réseau hoy vadin namako ty zany de de nande zegny kiaky andro zany nalefany namako ty zegny le vola hividianana zavatra jiaby. de regle zany iny euh, nandeha fotoagna nandeha fotoagna vao mainka lombolombo'ny teny vangilo vao mainka tsy tsy manao appel vidéo va de namako ty tsy tsy hay ino antony de lany fagnahy namako ty teo la famille ny namako ity mihitsy nandefa message tamin'ny namako ity, avy eo nisy niantso mihitsy miaraka amin'ny message zany hoe message photo sy vidéo, photo sy vidéo ny vadin'ny namako io miaraka amin'ny sipanazy, kaiky zay le la vérité zegny le zavatra nivolanin'olo io zegny, i vadin'ny namako io izy hoe nivolagna hoe misy problème batterie, hoe problème délestage ny jirama. Problème réseau io izy lainga, zavatra vandy izy igny fa noho izy miaraka amin'olo efa niova izy de mety magnaja le olo miaraka aminazy any koa zegny izy ka telefonin'azy vonegny carrement, maty carrement zegny telefony refa amin'ny aligny satria le olo miaraka aminazy io zany an-tragno miara mipetraka aminazy eo de zegny zegny tegna marigny, hitan'ny namako io zany message miaraka vidéo. ina ty photo miaraka video zany tsy photo shop ary tsy tsy video montage fa tegna photo marigny video marigny ary la famille namako koa zegny mitantara raha zavatra jiaby fa tegna hoe miaraka amin'olona marigny zay vadin'ny namako agnatin'ny photo io ao misy sarin'ny vadin'ny namako io ndraiky sipanazy mifampihoroka ambony fandriagna misy video à la plage partout partout efa tsy mis- tsy mivony e tsy misitrika. dia namako amizay teo tapakevitra izy nisaraka, nalahelo be izy, nitantara taminakahy amizay izy nanomboka teo nitantara raha jiaby, na za mba nalahelo izy satria i namako io zany tegna hoe tiany tiany marigny zay le vadiny, tiany. Izy volana azy jiaby karamana azy jiaby isambolana zay tonga de efa Madagascar mivadina agny na hividy zavatra ho an'ny tegnany ho anazy manokana zegny efa tsy tsaroan'ny namako izy fa tsy mahazo jery mividy zavatra ninazy zany volana azy jiaby direct Madagascar mivadina de tapakevitry zegny farany izy ah nisaraka izy de nisaraka zany zareo. Nandeha fotoagna amin'izay nandeha fotoagna presque sept mois taty afara de ino zavatra nandalo i vadin'ny namako io tagny io zagny nisaraka koa izy niaraka sipanazy io tagny nialan'ny sipany io zany izy nialan'ilay olo niaraka tamin'ny vadin'ny namako izy le ex anany izy efa ex manko izy io ya. Nialany satria mety angamba mety lany vola donc mety efa tsisy vola satria i namako hita aty koa fa nisaraka iny zany izy fa nitapahany koa zay le vola izy fa tsy nandefa vola tamin'ny eh, vadiny le ex nazy io zany karaha zay de lasa sahiragna zany eh, vadiny le ex io tany zany sahiragna farany zany aha lany hevitra de nimpody ni contacter i namako io nitelefona izy nanambitamby nifona hoy izy tamin'ny namako oh, aleo tsika impody za diso za fa tsy agnano hoe ki zao sy zao zao sy zao hoy ex namako le vadinamako io zany de malheureusement zegny noho ny faela loatra zany zareo nisaraka i namako io zany efa nahita olona hafa efa nanambady niaraka amin'olona hafa olona tiany de namaly namako io taminazy hoe Désolé eh hoy izy fa za efa tsy afaka hipody aminao, za efa tsy afaka hiaraka aminao fa za efa manambady. Zay le le niafaran'le tantara de tany zay le vadinamako ne sahiragna tany, izy avy amin'ny korana hoe tsara nify tsy ne niota, tsara nify tsy ne niota zany le le ex-ny namako zany, zay zany le tantara ka. Voilà. Merci nareo nitandregny. Amin'ny magnaraka koa.